Киелга килеп торсак, ул бик әйбәт булыр иде сезнең өчен дә, безнең өчен дә. Беренчедән, бу ни өчен кирәк? Ике ел эчендә театрда, әлбәттә, күп кенә яңа әсәрләр чыга. Безнең инде, без театрыбыз тарафыннан елына дүрт спектакль чыгарып барабыз. Әлбәттә, ул чыгарган спектакльләрне тамашачыларга күрсәтеп барасы килә, күрсәтеп барасы килә. Ә икенчедән инде, үзебезнең яраткан тамашачыларыбыз безне көтеп торалар, кайчан килерләр икән дип. Сезне үзебездә олы кунаклар иттереп көтеп калабыз үзебезнең шәһәрдә. Әлбәттә, безнең Чаллы тамашачылары өчен сезнең килүегез үзе бер бәйрәм булып торачак, чөнки чыннан да әле хәзерге киләчәк, киләчәк кебек олы гастрольләрегез безнең шәһәрдә булганы юк, шуңа күрә бу беренче тапкыр. Сезгә уңышлар! Өч көнлек гастроль безнең өчен барыбер ул җаваплы. Ни өчен дигәндә, һәрвакытта да Иң матур әйберләрне алып киләсе килә, тамашачыларга очрашасы, очрашасы, ошыйсы килә. Мин уйлыйм, бу гастрольләр уңышлы булыр. Безнең өчен дә һәм шулай ук сезнең өчен дә.
Сезгә килергә күптән кызыгып йөри идек инде, әмма дә ләкин Нур театры килгән дигәч, без инде алданрак сезнең белән танышырга, очрашырга килдек.

Кан кардәш туганнарыбыз сезнең якта. Без инде дусларыбыз монда. Һәм шул ук аның төп сере шундадыр. Безнең, сезнең театрга да, безнең театрга да менә 20, 20 нче театр мизгеле. Без инде чынлап торып, үзебезнең эшләребез белән, дуслар белән очрашырга киләбез. Һәм уйлыйм, мондый очрашулар безнең традициягә дә керер дип.
Хуҗалык итәргә осталыгым юк, сәләт дигәнне Ходай бирмәгән. Шуңа күрә гел буш йөрмәс өчен үземә шөгыль таптым. Артистларның тормышын бизим! Һәм актрисаларның. Һәм актрисаларның. Соң,
нәрсә инде? Без сезне тамашачы буларак сәхнәдә бик күп еллар беләбез. Сезнең рольләрегез белән горурланабыз, сокланып карап утырабыз. Шулай да хатын-кыз буларак чибәр булып калуыгызның сере нәрсәдә?
Рәхмәт. Нәнәй кеше булган э, ханымга шундый матур сүзләр әйткәч, әлбәттә, миңа Бик тә рәхәт, хатын-кыз андый сүзләрне беркайчан да ишетеп туймый, шуңа күрә рәхмәт комплиментларыгыз өчен, рәхмәт. Хатын-кыз һәрвакытта матур булып каладыр ул. Күңеле бай кеше, күңеле бай хатын-кыз үз-үзе белән гармониядә яшәсә, янындагы балаларын, Үзенең эшләгән бергә эшләгән коллегаларын яратса, гомумән халыкны, табигатьне, шушы тормышны күрә белеп, матурлыгын күрә белеп яшәсә, хатын-кызның күзендәге очкыннар бер вакытта да бетми, гүзәллеге бер вакытта да бетми. Күңел матурлыгы тышкы кыяфәткә караганда байрак.
Артист кеше сәхнәдә елый да, көлә дә. Менә шушы вакытта хатын-кызда бит инде мимика бик көчле була, әйме? Җирчыклар барлыкка килә. Ә менә шушы э, әйтәләр бит, мимика күп булган саен җирчык күбрәк була дип. Ә менә соң сездә нишләп күренми? Ул җыерчыклар кайвакытта шул тиклем матурлый, мөлаемлек бирә. Шуңа күрә э, менә бөтенләй генә дә җыерчыксыз э, хатын-кызларны да күрәбез тормышта бит. Әгәр дә күңелләре төшенке булса, яшенә карамастан э, алар га олырак яшь биреп була. Шуңа күрә күзеңдә очкыннар булса, Күңелең э, үзең белән әле генә әйтеп беттең, үттең гармониядә булса, барысы да минемчә матур була. Шушы 25 ел театрда эшләү дәверендә галимә күп рольләр уйнарга туры килде. Шундый бәхет диде. Бәлки бөтен актрисалар өчен дә андый бәхет эләкмидер. Мин үземне ул яктан Бәхетле актриса дип саныйм. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Без бик шат сезне шәһәребездә күрүебезгә. Алга таба да таң бик үрләр яулары яссын сезгә. Амин.
Рәхмәт. Сезгә дә уңышлар телим. Гашык булма, хөрмәт күрсәт, дип. Дөресен генә әйткәндә, синең

Рөстәм Салихов Нур татар дәүләт театрының әйдәп баручы актеры. Аны мәхәббәт герое диләр. Яраткан роле Җизнәкәй спектаклендә Гыйззәт.
Рөстәм, беләсеңме, Нур театрында син минем иң яраткан актерым. Минем күптәнге бер хыялым бар, синең белән фотога төшергә. Алай сәйдәшәм.
Шәп фото булырга тиеш бу. Мин сиңа аны Уфага интернет аша җибәрермен. Әй, контактка миңа. Әй, контактка. Ә беләсеңме, фотога төшү дигәннән минем бер дустым бар, аның хоббие фотога төшерү. Ул һәр вакыт көне буе шуның белән шөгыльләнә. Ә менә театрда уйнау синең өчен ул хоббиме, әллә инде эшме?

Менә шундый сүз йөри, имештер, артистлык ул профессия түгел, ә диагноз. Менә шушы чирне йоктыруга ничә ел үтте инде? Мин икенче курста укыганда ук миңа роль бирделәр инде, мин спектакльләрдә катнаша башладым. Менә шуннан бирле мин чиерләдем ул театр белән. Ә инде менә театрда уйнаганда сүзләрне оныткан чаклар да буладыр, әйме? Ниндидер кызык хәлләр сөйл әле берәрсен. Әлбәттә була инде ул. Менә безнең театрда күбесенчә яшьләр, шуңа күрә без бер-беребезне төрттерергә яратабыз, бер-беребездән шаярабыз. Бермәлне мактанып Мактанчык әтәч спектакль уйнады, балалар өчен әкият. Мин чыктым, Мактанчык әтәчне уйныйм инде, важно, йөрим дигәндә, йөрим важно. Бөтен партнерлар егылып көлә бит. Әйтәм, нәрсә булды соң? Инде уйныйм тегеләр өчен дә, үзем өчен дә, болар бит көләләр, туктый алмыйлар. Инде минем сүзләр бар. Алай булгач, бир минем уенчыкларны. Партнер тотты да, менә уенчыкларыңны, менә синең койрыгың, диде. Ха! Борылып караса, мин ярты сәгать койрыксыз важно Иргә мин үзем дә шок тотылдым, тик елаганга савышып кенә спектакль туктады диярлек, ләкин бар бардык инде. Зритель аңнады, бергәләп көлештек. Анасы мал. Тормыш тамашаимы? Андый хәлләр күп була.
Яшьләр э, театрга йөриме? Ничегрәк? Әлбәттә, йөри бездә күбесенчә яшьләр йөри инде. Чөнки бездә нинди тамашачы килсә дә, аларга үзенең спектакле бар. Олылар өчен классика куябыз, яшьләр өчен менә гашыйклар көне килеп карагыз. Гашыйклар көне дигән спектакль бар, ул яшьләрчә. Без анда инде үзебез шаярабыз, анда режиссер куйган әйберләр әз генә кала, калган үзебез эшләп бетерәбез. Ә синең фанатларың да күптер, әйбә? Аллага шөкер, бардыр дип ышанам инде. Мин курыкканым, менә мин зритель туйдырам дип. Шуңа шунардан гына калганы, рәхәтләнеп чыгып уйныйм. Бүгенге очрашудан соң шундый нәтиҗәгә килдем. Рөстәм компаниясендә һәрвакыт күңелле. Ул җор телле һәм юмор хисенә бай. Шуңа да күп кенә кызлар аңа гашыйк. Син минем белән шаярып торма. Я, күп тәби!
Шикәрләр!
Баллар!
Җитте! Җитте! Я, и! Мә! 14 сентябрь көне Җизнәкәй, 15 Гашыйклар көне, 16 сентябрь Соңлаган бәхет, Сабый һәм Карлсон әкияте дә бар икән. О, минем бөтенесен дә күрәсе килә, бөтенесе дә барасы килә. Сезнең теләк безне бик нык шатландыра. Мин уйлыйм, сезнең теләк тамашачыларда да бар булыр дип. Һәм менә бу очрашкан көннәрдә 14-е, 15-е, 16-сы һәм балалар спектакле 18-дә, 30-да башлана. Минемчә, безне тамашачылар кирерләр һәм репертуарда иң матур спектакльләрне алып килдек. Һәм аларның күңеленә хуш килер дип уйлыйбыз. Бу юлы күбрәк менә комедияләр күренә. Бу махсус шулай сайландымы? Җиңелрәк әйберләр бүген халыкка нишләптер якынрак. Дөрес, бу безне театр әһелләрендә борчый. Ни өчен дигәндә, җиңел әйберләр генә әле безнең яшәвебезнең нигезен тасвирламый. Безнең репертуарда җиңел әйберләр дә бар, һәм шулай ук уйлана торган фәлсәфи әйберләр дә кергән. Мин уйлыйм, тамашачыны ниндидер шомландырмыйк, җиңел әйберләр белән күңелле, матур, нәфис әйберләр аркылы очрашыйк әле. Әбелхәйр Касыймович, ә сезнең труппада ничә артист?
Бүгенгесе көнне Аллага шөкер 44 артистыбыз бар. Менә миңа кызык, 44 артист. Э, рольләр нинди тәртиптә бүленә ул? Аларда һәрберсендә 44 э, холык, характер дигән сүзләрне нинди тәртиптә бүленә рольләр? Эшлим дигән кешегә, тырышкан кешегә эш тә бар, аш та бар. Уйлаганыгыз бармы?
Әмә тамашачы сезгә ни өчен йөри микән? Э, тамашачы ул нәрсәгә килә? Үзенең үзе эзләгән сорауларга җавап табасы килә. Ә җавап ул нинди декларатив юл белән генә түгел, ә ул нәфис юллар аркылы, матурлык аркылы кешеләргә барып җитә. Мына мондый сөйләшү, мондый аралашу ул сәхнәгә генә түгел, гомумән кеше арасында кирәктер. Гаиләдә дә Үзең эшләгән урында да без инде шушы эшләрне башкарырга тырышабыз. Сезнең бит әле быел 20 ел, юбилей елы. Сезне беренче чиратта тәбрик итәбез әлеге истәлекле дата белән. Һәм 20 ел эчендә менә эшләнгән эшләр, болар күз алдыннан үтәме? Сез бит инде беренче көннән үк театр белән идарә итәсез, баш режиссер анда беренче көннән үк. Менә егерме ел гына түгел, егерме ике ел элек булды бу хәл. Без инде ике ел студия рәвешендә яшәдек. Аннан инде дәүләт статусы алып егерме ел менә бүгенгесе көнне үтеп тә киткән. Ә без башлаган идек нибары биш кенә кешедән. Бүгенгесе көнне 44 кеше. Бу бик зур байлык ул. Ни өчен дигәндә, без шушы еллар эчендә Махсус курсларда үзебезгә югары белемле артистлар әзерләдек. Күп тамашачылар белән очраштык. Һәм шулай ук э, шуны да әйтәсе килә, э, читкә чыгу, менә сезгә дә киләбез, сезгә килеп халыкка күренү ул җаваплы. Э, без инде моңа кадәр Мәскәүдә дә булдык, Мәскәү тамашачысы белән дә очрашып, аралаштык. Э, бүгенгесе иң шатлыклы, иң куанычлы минутлар без халыкка кирәкбез. Бу инде иң зур бәхетләрнең берседер. Э, Чаллыдан соң кая юл алачаксыз инде? Ә аннан соң инде үзебездә сентябрьнең Егерме сигезе. Ни өчен бу саннарны мин ачык әйтәсем килә? Бүгенгесе көнне араларны көтеп тору түгел. Берничә сәгать сез Уфада була аласыз, берничә сәгатьтә менә без монда килеп җитәрбез. Әгәр дә э, яр чаллы тамашачылары безнең якка киләселәре килсә, рәхим итсеннәр. Бүгенгесе көнне аралашу э, юллары җиңел,

Әңгәмәбезне дәвам итеп, әйдәгез, кызлар, хәзер залга керәбез. Безнең үзебезнең Алла бирса 14 октябрьдә ачылачак спектакльне карап китик. Өзекләрен шуның. Әйдәгез, залга узабыз, Алига ханым. Кунаклар узыгыз сезгә. Мәхәббәт тә юк хәзер бәхет тә калмаган.
Әби түгел бу, водка станька какой-то. Сигезле өе диләр хәзер, сигезле. Хәзер бит кичке уеннар юк. Әй, безгә чакта йөри торган иде кичке уенга. Сыздырып гармун уйнарлар иде. Менә шулай дүрт җегет, дүрт кыз кара-каршы килеп,